Moie léif Kanner, hei ass dat Tuffiteam vun der Citybibliothéik. Ech sinn den Hendrik, virun der Kamera. An ech sinn d'Maite, hannert der Kamera. An am Kader vun eiser Animatioun weise mir iech haut eng Basteler-Aktivitéit, déi der och doheem kënnt maachen. Also haut bastele mir eng Tuffi-Leseecke. Maite, wat ass dat? Majo, dat ass am Fong e Lieszeechen, dat dir ganz einfach kënnt um Eck vun der Säit ubréngen, wou dir fäerdeg gi sidd mat liesen. An da maacht äert Buch zou, an déi nächste Kéier, wann de rëm wëllt liesen, da wësst der nees, wou der opgehalen hutt. Fir dës Bastelaktivitéit braucht der verschidde Saachen. Dir braucht orange Pabeier. Dir kënnt natierlech orange Pabeier kafen, mee dir kéint och theoretesch wäisse Pabeier huelen an deen orange muelen. Dir braucht och eng Schéier. Ech hun och e Bläistëft an e schwaarze Bic an Pescht natierlech. An dir braucht och e Stéck wäisst Pabeier fir dem Tuffy seng Baken dono erauszeschneiden. Sou, fänke mer un. Also fir d'éischt lo muss ech e Véiereck markéieren an ausschneiden. Also hun ech dat heite Buch dofir. Jo, dat gesäit gutt aus. Dir kënnt och einfach e Lineal huelen. An dësem Fall ass et 15 Zentimeter op 15 Zentimeter. Am Origami hëlt een normalerweis ëmmer e Véiereck. Schneiden ech dat aus. Kéint natierlech och méi kleng oder méi grouss sinn. Mee ech hu fonnt, dat 15 Zentimeter op 15 Zentimeter eng gutt Gréisst ass. Ok. An da muss mer ufänken ze falen. Dat heite kann hei ze schwéier sinn, mee dat ass net ze komplizéiert. Fir d'éischt emol eng Kéier an d'Hallschent, esou, en Dräieck. A mir musse probéieren, dat et relativ genau ass. Esou, ok. Muss mer de Pabeier esou nach eng Kéier falen. An elo erëm opmaachen an deen heiten Eck huelen an no banne falen. Ëmmer oppassen, datt een relativ genau faalt, well soss gesäit et dono net sou schéin aus. Ok, an elo esou. An dat heite ginn d'Oueren vum Tuffy. Also falen ech déi ëm. Ongeféier esou. Dat misst gutt ausgesinn. An elo och deen heiten Eck. An hei wëll ee just oppassen, dat den Angle ongeféier de selwechten ass bei deenen zwee. Kucken, dat déi heiten zwee Breeten d'selwecht sinn, déi Distanz. An elo muss en dat heiten nach eng Kéier falen. Nach hannen. An elo muss en hei opmaachen an deen heiten Deel erakréien. Dat ass e bësse méi schwéier. Sou. An dann hei falen. Sou. An da kritt dat heiten en Ouer. Sou, an da gesäit dat sou aus. Do fir dem Tuffy seng Baken auszeschneiden hunn ech e Blat wäiss, also wäisst Blat Pabeier, wat ech einfach an zwee falen. Kann och en aalt Blat Pabeier sinn, wéi dat heiten. An ech kucken, wéi laang et ongeféier muss sinn an markéiere mir dat. An dann schneiden ech ongeféier en Hallefkrees eraus. deen méi oval ass. Sou, ganz einfach an dann huet een zwee Baken an déi peche mer dann sou hei drun. Elo kënnt där e Britt huelen, oppasse beim Pechen, dann virsichteg hei drop an dann musse mer d'Aen drop molen an d'Nues. Lo kënne mer nach verschidden Akzenter molen. Mir kënnen och hei bei den Oueren schwaarz molen, domat een déi méi gesäit. Sou, an lo si mer fäerdeg. D'heiten ass eng Variant. Et kann een natierlech och déi wäiss Baken hei ausloossen an net drop pechen an da kritt een esou eng Variant. An e geséit och ganz schéin aus. Mee jo, wéi gesot, kann een déi zwee maachen. Mir hoffen Äech huet eis Bastelaktivitéit gefall. Dir kënnt eis gären Fotoe schécken vun Äre Kreatiounen a mir hoffen dat mir Äech d'nächst Joer erëmgesinn. Adi!